we imanyna gaýym bolsa we ýaňky ýanak zatlara aldanmasa, öljek bolanda, dünýeden geçjek bolanda, geçmäkä, häzir dünýeden geçmäkä, indi ýaty, dogan-garyndaşlar ýa daşynda bar, ýa ýok, indi ruhy çykjak bolupdyka, eý dostlar, dogry Kurany Kerim aşy.

Eý, musulman! Sen öwde gabra barýaň, gorkma! diýjekler. Zenanaň ogly oňuşygyň galdy, onda gaýgy etme, Hudaý Tagala meni saklajak diýip wäde etýär diýipdir. Barjak ýeriňde behiştdir, ine behişdiň guşesi diýipdir, behişt serişdeler şoňa çenli kökeşjek diýýärler. Her musulman, her kafyr, her kim bolsun, şu dünýeden geçmäkä, barjak ýeri behiştmi ýa jähennemdigini görýändir-hä. Hudaý Tagala Gudrat kelamynda aýtdy. Bes sen, musulman, eger şu mahaldan imanda ýaşasaň, ýaňky ýanak, Keýp edip oglanyşyňdan lezzet alarsyň. Gulak as. Zendegiňden lezzet alarsyň. Namazyňdan lezzet alarsyň. Indi ölüm bize gaýgy-da. Ölüm wagtynda-da perişde aýtjak, Ýok, gorkma. Oglanyşyňda gaýgy etme, öwdeninde gorkma, Hudaý Tagala bizi iberdi, barjak ýeriň behişt, ine bu-da behişdiň guşesi diýjek. Emma indi ýaňky günäň içinde, görüň, zindigide lezzet almady. Günä bilen geçirdi. Dergir, dergir, dergir, dergir! Ahyr omruna perişdeler ýene Kökejik, ine biz jähennem, seň barjak ýeriň şi diýip. Görüň, meger boljakmy, Allahtaalaň buýrugyndan daşaryk çykyp, ýo men hoş geçirjek, ýo dostum hoş geçirjek bolýa, oň adyna hoşluk diýip bolmaz, oň adyna dergiri diýendirler. Bes, hulasa, Ahyrkyjasy şi, hiç wagtda her tüýsli günä bolasyny bagyşlaň, jamamyzyň mübtela zady, meselem zyna. Eý, falany puly bar hoş geçirýä. Sen mutmeýin bol. Sen mutmeýin bol. Sen mutmeýin bol. Şol günäň içinde gülüp duran wagty, sen sogapda aglap duran wagtyňdan müňden biriň-de lezzet alýan däldir. Ol umrun dargap geçirer. Ömrüni gargap geçirmeli. Öljek wagtyna-da ýaňky äpetler bar. Emma seň hoşlugyňda gaty hoşlugtdy. Zendigiňden lezzet alýardyň. Öljek bolaňda, dünýeden göçjek bolaňda-da perişdeler, Ogluňy şoňa çelik gaýgytma diýip aýtjaklar. Aýa nemet dälmi şu? Sogabyň berekedi dälmi şu? Bes, dilimiz öwrenişip, Sogap, güne, sogap, güne, ýok. Sogap, Allah Tagalaň razyçylygy baý ýer, günä, Allah Tagalaň razyçylygy ýok ýer. Her kim dünýeden geçmäkä barjak ýerini görjek. Bir gysgajyk hekaýa bar, goý gürrüň kamyl bolsun tamam edäýeli şoň bilen. Bir Sähil diýen bir jawan molla barmyşdyk. Eý jawan dost, seň bilen maňa gürrüňşi. Sähel diýen bir jowan molla barmyşdyk. Ustady kim muň? Ustady Abdullah ibnül Mubarek. Ustady Ebu Hanifäň şägirdimişdik. Bir gün derse gelende näme diýipdir? Eý ustadym diýipdir. Näme gyzlary? Owadan-owadan gyzlary meň dershanamyň öwünde goýupdyrsyň diýipdir. Gyzlar diýipdir, men derse gelýäkäm, oýnap maňa gelliýäle diýipdir. Düşüniň gürrüňe. Ustadyna derse gelenini aýdypdyr, Eý ustadym, o gyzlaň näme diýipdir? Meň ýolda öwümde oýnap otyla, Eý sähel, gel bärik diýäle maňa, men-de gözlemedim diýipdir. Şeýdi ýakana çykyp gidipdir. Ustady näme diýipdir? Bu mollajan çykyk gitdi-de sähel diýen jowan molla. Ustady näme diýipdir? Başga mollalara. Janala dehret gylyň jynaza geljek işte diýipdir. Mollala aňta-taňta bolupdyr. Eý ustadymyz aýrylan adam ýok. Ýok, jynaza geljek, amada boluň diýipdir. Oňa çyri habar gelipdir, ýaňky sähel diýen jowan molla aýryldy diýip. Ustadyny aýdypdyr-la ýerden bildiň. Ustady ýaňky aýany okypdyr. Çon aýryljak bolup duran wagtynda adam aýrylmaka barjak ýerini görýä diýipdir. Ýaňky molla jan barjak ýer behişt bolansoň jennetiň hur gyzlaryny görüp duranlygyny men bildim diýipdir. Ýogsa hüjräň haýýadynda gyz ýokky diýipdir. Şojagaz mollaň aýryljagyny bildim diýipdir. Hökmän Allah Tagalaň kelamy dogry we şo hökmän aýryljak wagty bolmaly diýdim. Şondan çyn size amada boluň diýdim. O-da aýyrly jynazasyna teýýar boluň diýipdir. Oňa çili habar gelipdir, sähel diýen molla aýyrly diýipdir. Ine Kurany Kerimdir. Aýa şo lezzet almadymy zindigisinden? Aýa ebedi ruhy gönenjek dälmi şoň? Hudaý Taala izzetden, imandan, abraýdan, dünýe-ahyr saadetden il-gününi dogan-garyndaşymyzy hiç haýsymyz aýyrmasyn!